Nilqagħkom għal episodju ieħor ta' Malti Kulturali, permezz programm li permezz tiegħu nesploraw suġġetti, personalitajiet u stejjer li jagħmluna li jagħmlu parti mill-identità Maltija. Il- Illum fl-istudju magħna għandna l-Brian Caruana, restawratur lokali li jaħdem mal Heritage Malta. L-ewwel net tkun se tgħidilna kif inti Brian. Mhix ħażin grazzi.
Em, Nistgħu billi nibdew nitkellmu fuq kif bdejt dan il-qasam?
Eh, dana jkun ġo fik, l-arti tkun ġo fik. U l-ewwel għaddejt nitgħallem il-pittura, School of Arts, għamilt erba' snin hemmhekk, tliet snin għamilt f'dil iskola hawnhekk meta kienet skola tal-artiġjanat u kien jgħalmu fija bħal Gabriel Caruana, Luciano Mikallef, eh, Anthony Kalleja, Ġanni Bonnici, jiġifieri tgħallimt taħthom dawn. U mbagħad minn hemmhekk dejjem ridt dejjem nimxi iktar 'il quddiem. Sakemm mbagħad bdejna nagħmlu xogħol jiena u kuġinuwi Twani Spanjol li huwa restawratur ukoll fejn huwa mbagħad mar jistudja l-Italja u ġab miegħu t-tagħrif ta' kif għandu jsir ir-restawr u l-konservazzjoni fuq diversi works of art bħal pittura u skultura. U minn hemmhekk imbagħad bdejna nieħdu xi commissions u dejjem naraw kif nagħmlu, nfittxu x'qed jiġri barra, ninformaw iktar ruħna bil-metodoloġiji ġodda li dejjem jiżviluppaw f'dan il-qasam. Konna nimportaw kotba u hekk, u dejjem kellna dak iż-żelu li dejjem iktar nitgħallmu u nimirħu f'daċ-ċirku. Sakemm imbagħad fin-1997 kien fetaħ iċ-Ċentru tar-Restawr ġewwa Bigi fejn hemmhekk imbagħad fetaħ il-kors fuq il-konservazzjoni u r-restawr ta' pitturi, skulturi u diversi artifatti oħrajn bħal ċeramika, per eżempju, restawr fil-ġebel. Għamel hemmhekk u mbagħad ma ħarist qatt lura, dejjem ħarist il-qudiem u għaddew minn dak iż-żmien law 30 sena. Mela, ħankomplu diskutu iktar fuq ir-restawr wara dal-feature qasir.
Ir-restawr hija xjenza importanti sabiex tippreserva l-istorja. Tgħaqqad il-kimika, il-ġeoloġija u l-istorja tal-arti biex issalva l-wirt kulturali. Din ix-xjenza tinvolvi ħafna tiswija bir-reqqa u investigazzjoni preċiża fuq l-oġġett jew post li qed jiġi restawrat. Nies speċjalizzati jaħdmu biex iġibu biċċiet tal-passat li jkunu ġarbu ħsara lura fil-preżent tagħna. Jirrestawraw pitturi, skulturi u ħafna aktar. Biex jagħmlu xogħol sew, ix-xjentisti jibdew billi jistudjaw il-materjal li qed jaħdmu fuqu. Għaliex iridu jużaw il-metodi u l-materjali tajbin biex jipproteġu l-istat oriġinali tal-oġġett? Jużaw għodda bħal X-rays u infrared li jgħinu r-restawraturi biex jaraw il-ħsara li mhijiex viżibbli għall-għajn mikxufa. Jużaw ukoll solventi biex ineħħu l-ħmieġ u verniċi biex jipproteġu l-oġġett. Għan ewlieni għar-restawraturi huwa li jifhmu għaliex il-pittur u suġġetti oħra jiddeterjoraw, billi jistudjaw il-kawżi. L-istudenti fl-MCAST jistgħu jitgħallmu janalizzaw dawn il-proċessi bħala parti mill-kors tagħhom u jiżviluppaw il-ħiliet li jgħinuhom jipproteġu l-wirt tal-futur. Studenti fl-MCAST jistgħu wkoll jitgħallmu dan ix-xogħol b'esperjenza diretta ma' restawraturi esperjenzati. Anke materjali aktar reżistenti, bħall-metall, huma suġġetti għal erożjoni u degradazzjoni, b'kawża bħal sadid jew ħsara li sseħħ maż-żmien. Fir-restawr biċċiet tal-oġġett jitqiegħdu lura flimkien b'reqqa, jew li jiżdied saff protettiv. Dan jgħin biex l-oġġett li qed jiġi restawrat jiġi ppreservat permezz ta' dan il-kisi protettiv. F'Malta dan ix-xogħol huwa attiv ħafna. Ħafna xogħlijiet tal-arti u oġġetti storiċi jeħtieġu f'kura frekwenti. Istituzzjonijiet bħall-MCAST joffru korsijiet fix-xjenza tar-restawr, u kumpaniji bħal Heritage Malta jagħmlu xogħol kontinwu. Dawn juru ġenerazzjonijiet ġodda kif jippreservaw l-istorja ta' pajjiżna.
Nilqakom lura għal programm ta' Malti Kulturali mal-mistiden tagħna Brian Karwana u ħankomplu niddiskutu daqsxejn fuq ir-restawr u nitalmu daqsxejn iktar fuq das-suġġett. Mela, nistgħu billi nibdew nitkellmu daqsxejn dwar il-proġetti forsi li tqal proġett li qatt kellek?
Kelli diversi li jkunu proġetti li kollhom ċertu diffikultajiet L-agħar meta jkollok, pereżempju, painting ta' dimensjoni ma tkunx żgħira, tkun kbira. U tkun pereżempju ikollha ħafna overpainting. X'jiġifieri? Jiġifieri xi darba fiż-żmien kienet għaddietha għar-restawr, għand xi pittux qabel ma kinux imorru għand restawratur professjonali għax kienu jeżistu. Allura x'kien jiġri? Kienu jmorru għand artist, u jitolbuh biex dil-biċċa pittura jew tkun xi tkun jirrestawra bil-mod ta' kif kienu jaħsbuha dak iż-żmien. Allura dak iż-żmien kienu jerġgħu jpittru fuq li jkun hemm, jgħattu l-oriġinali ħafna drabi, Allura aħna meta mbagħad dil-pittura wara tant snin terġa' tiġi għandna, inkunu rridu nneħħu l-interventi li jkunu saru minn dan l-artist. Seta' kien artist professjonali u seta' kien artist delettant. Biex aħna mbagħad nikxfu l-oriġinali. Mhux ta' irridu tirranġaw il-pittura ta' qabel. Le, inneħħi l-interventi li kienu saru snin qabel. u nikxfu l-oriġinali u mbagħad nagħmlu conservation tajjeb tal-oriġinali li nsibu u ovvjament nagħmlu restawr fejn ikun hemm il-ħsarat. U kif tkunu tafu li tanalizzaw li pittura għandha bżonn tiġi restawrata?
Aħna ma daqqatajn tgħidilha qed bagħti minn hekk. Għandha flaking pereżempju, jew għandha diversi eh, passaġġi mpitrin mill-ġdid. ta' Rom, però mbagħad aħna nużaw metodi oħra bħal ultraviolet, infrared u ġieli anki X-rays. U kemm iddumu biex tirranġawha? Eh, jiddependi, jiddependi d-dimensjoni tal-pittura, per eżempju, eh, jiddependi eh, l-interventi li jkun hemm, diġà u rridu jneħħuhom jiddependi minn ħafna affarijiet. U hawn Malta il-pożizzjoni u din l-industrija tiegħek pjuttost importanti ħafna x'aħna għandna pajjiż ta' kultura, ta' tradizzjoni. Għaliex ir-restawr tal-pitturi huwa partikolarment importanti f'pajjiżna?
Importanti għax kull biċċa xogħol tal-arti aħna dejjem irridu ngħadduha għal ta' warajna. Issa hekk aħna ma neħdux ħsiebhom aħna il ta' warajna li ġejjin warajna, issa nħallulhom aħna. Biċċiet tal-arti fi stat tal-biki, allura aħna fid-dmir illi nħalluhom l-hom fi stat tajjeb. Bħalma huma jkun fid-dmir tajjeb illi jħalluhom huma wkoll fi stat tajjeb għal ġenerazzjonijiet ta' wara. U nimmaġina li il-kondizjoni ambientali taffetwa ħafna l-pittura. Iva, Tkun forsi iva. tgħidilna kif taffetwaha? Taffetwa per eżempju Malta aħna mbagħtu ħafna eh, mill-umdità peress li gżira mdawra bil-baħar. Eh, u jaffettwa. Per eżempju, inti jekk għandek ambjent umduż, għandek per eżempju kamra umduża ħafna, u għandek il-pitturi ġo fiha mdendlin, dik għall-umdità tista' tkun ta' detriment għall-layers of paint, ġifieri, minħabba li Jekk l-umdità hija ilma. Mhux hekk. Qed tifhem, issa meta inti għandek dik l-umdità kollha mwaħla mas-surface, ma' żmien tista' tibda tikber il-moffa wkoll. U l-moffa tibda tiekol anke l-layers of paint, jiġifieri hija ta' detriment. U x'tip ta' żebgħa forsi l-iktar żebgħa diffiċli biex taħdem magħha? Le, l-iktar diffiċli l-watercolors. Qed tifhimni? U fejn ikun hemm, pereżempju, mediums li huma bażi tal-ilma. L-aħjar, l-iktar, l-aħjar l-oil paintings, l-oil paintings, iż-żebgħa taż-żejt l-iktar hija li hija żebgħa li tiflaħ. Hemm forsi xi proġett memorabbli li dejjem taħseb fuqu?
Fimni, ma nafx jiena ma xiex nista' niltaqa' l-qoddim. Ma ġifiri fl-imma sens inti qed titlobni. Forsi l-itwal proġett li l-iktar domt fuq u jew l-iktar li investejt. Oh, mhux hekk, eh, jiddependi, jiddependi, kellha ħafna. Kellha ħafna proġetti, proġetti minn paintings kbar, qed tifhem ġifiri, eh, li tuħu għandek ċertu ħin Għaddej għax hu x-xogħol minnu nnifsu very time consuming. U int waħdek taħdem jew ikollok tim? Ma' Heritage Malta naħdmu f'tim. Imma ġeneralment kulħadd ikollu l-proġett tiegħu. Qed tifhem. U għandek amment forsi hekk normalment kemm iddum imma? fuq proġett wieħed? Eh, fem, jiddependi.
Eh, kull ma jkollu painting, per eżempju, cleaning, superficial cleaning. Mess ta' jkollu kumbat eh, painting oħra li mhux superficial cleaning, imma titneħħi layers of varnish li jkunu sfaru ma' żmien qed tifhem u l-kulur jinbidel bħal per eżempju jekk għandek il-blu u l-varnish jisfar dak jiġi aħdar. Għalhekk meta jitneħħa dak, il-laħwa tgħid kemm ġew sbieħ il-kuluri. Ara naqra minn aħdar ġi ġi ġi blu sabiħ. Ġifieri jiddependi minn ħafna affarijiet. Iktar u iktar jekk imbagħad ikollok l-overpaintings li jkunu saru b'żeba' taż-żejt. X'jiġri? Iż-żeba' taż-żejt biż-żmien tinbidel, tiskura, ma tibqax jiġifieri bħal meta tkun għadek kemm għamiltha, allura dik trid titneħħa. Trid tara x'se tuża, is-solventi, tagħmel testijiet biex tara l-aħjar solvent li għandek tuża. Jiġifieri x-xogħol mhux faċli minnu nnifsu. Qed tifhem, jiġifieri jitlob jitlob ċertu serjetà ħa ngħid hekk għax jekk tagħmel ħsara fuq painting li din pereżempju għandha 400 sena u hija ta' ċertu portata, ta' ċertu livell, artistiku huwa jew inkella pereżempju hija ta' xi artist magħruf, qed tifhem, eh, trid noqgħod daqsxejn eh,
U issa da żminijiet u speċjalment din il-ġenerazzjoni, em, taħseb li eh, l-teknoloġija għamlet impatt fuq din l-industrija jew forsi tużawha b'mod em, pala kif tajt. It-teknoloġija tgħin ħafna. Tgħinna ħafna. Qed tifhem, jiġifieri llum aħna għandna dipartiment fejn xogħlu dan, id-dipartiment janalizza l-painting. Eżempju, eżempju, ż-żebgħa, l-pigments, janalizzhom, janalizza pereżempju kemm għandhom żmien il-pigments, x'inhuma, qed tifhem, hekk hux earth colors pereżempju, Isir hemm dal-proċess biex aħna mbagħad nifhmu aħjar il-pazjent tagħna mixiex qed ibati. Bħalma t-tobba tal-pittura.
Bħalma t-tobba
jifhmu lill-pazjenti tagħhom jaraw mixiex qed ibatu, aħna l-pazjenti tagħna huma l-works of art fil-każ tagħna il-paintings.
Hemm xi parir forsi li tista' tagħti liż-żgħażagħ li jixtiequ jidħlu f'din l-industrija? Industrija sabiħa ħafna, hawn ħafna xogħol għaliha, hawn bżonn ta' ħafna ta' ħafna conservators. Minnu nnifsu huwa xogħol li jtik sodisfazzjon kbir għax filli għandek work of art inti fi stat tal-biki. Tgħid imma meta tara lesta mbagħad l-aħwa tgħid din l-istess waħda. Jiġifieri x-xogħol minnu nnifsu aħna conservators jagħtina ħafna sodisfazzjon.
Mela, industrija verament interessanti u nispera li jkun hemm żgħażagħ li forsi jixtuq jidħlu f'din industrija, speċjalment bot lokali. Dak kien kollox, grazzi ħafna. U nixtieq ningrazzja wkoll it-telespettaturi li raw il-programm ta' Malti Kulturali u nerġa' niltaqgħu magħkom fuq programm li jmiss.